Abaturage omu kyanga ekya Bituntu omu tawuni kansi eya Nyakyera omu disiturikiti eya Ntungamo nibacura barikushaba gavumenti okubateeraho oburyo bw'okurwanisa obushuma bw'omwani. Abaturage aba nibagira ngu ekitumire obushuma bw'omwani bwayeyongyera omu muruka gwabo n'okugira ngu tiharimu by'okwerinda. Akati ka kitsigaranima nibabihenda bibisi babiiba, bukyanga n'ebiti babihenda bagyenda nabyo.
Mbwenu ni- na n'abashuma tibatwangwire noogutsigamu oza kushaaha oshaaha baagutwire mbwenu twine enaku nyingi itwe kunu. Benon Gwijungu niwe mukuru w'entebe y'okubanza aha bwa seera eya Bituntu y'okubanza naagira ngu obwahati, Abashuma bazongoorize ekyaro kyabo kandi bo nk'abaturagye nikibagumira kubona ab'ebyokwerinda ahabw'ebishare ebi barikubashaba batakaizire omu muruka gwabo. Kunu twine ekizibu n'abashuma b'omwani. Abashuma b'omwani babaire abashuma buri kiro n'okurwana n'abashuma titwine securite yoona eyaakubaasa kutukuuma na waaba waagushohomire waaguteera aha kibuga abashuma nibaija baguraaraho baraara nibagutwara. Benon naagira ngu n'abu barikukwata, poriisi neebashaba esente kuza kwija kubatwara omu nkomo kandi obwo nazo bataziine. Nituza aha poriisi kandi poriisi kugiteerera ngu nayo enyegyere kunuuya, bakushaba sente kandi esente tushangwa tutaziine. Mbwenu bumwe n'obuheereza buturenga, n'abantu abarikuba baibire bumwe bagyenda ahabw'okunaanka ahabw'okuba poriisi neeshaba turansipoota, neekunda kushaba emitwaro etaano Kandi omuntu wa buriijo noreeba kugira ngu baaba bakwimbiire omwana ogwo wakwimihemu esente kandi nazo esente ezo oshanga otaziine. Abaturage aba nibagira ngu na munonga ku bari omu bwire bw'okusharuura omwani nibarara batabyamire okwerinda abashuma b'omwani. Aba nibongyera bagira ngu omuruka gwabo tigurimu by'okwerinda byona nikyo ekitumire obushuma bwayeyongyera. Pooriisi, Hati nk'oku murikutureeba hati, pooriisi ku orikuzayo nibaba nibenda akasente kandi sitiiru nk'akasente tukaba nitukaiha omu mwana omwe. Kandi omwani hati baba baagyerizeho baagushoromire hati iwe nooba otakiine ky'okukora eki kukora mbwenu shi hati iwe otaine sente z'okuha pooriisi hati okaakora ki? Abaturage obwa hati nibagira ngu ebeeyi y'omwana omu kyanga kyabo esharukire nangwa n'obwerinzi bucumbagiire, obwo obwisi nabwo burikweyongyera. Kandi omwani gwaitu gukiri ahansi munonga ahabw'okuba ahabw'engyenda mbi, emotoka kwanga kwija kwihayo omwani, mbwenu kireetera ebei y'omwani kuza ahansi. Kiro emwe, kiro emwe y'ekicweka eki, eshingiri ikumi na bitaano, baaba baakuguriire esente nyingi, eshingiri enkumi ibiri. Mbwenu abantu okwitana kikaba nk'emere y'obutooshi ahakuba okwitana omu myaka nk'ena kunu twafeereirwe abantu nka ikumi kandi omu kwitana nkaruga aha naaza omu ofiisi ya rdc nyowe naayehikirayo nk'omuntu naakushaba kwija omu kicweka kyaitu omu bakeegyesa abantu akari okwitana ekyo kikarema naaza omu ofiisi ya DPC obwo arugireho akaaky Nibwo bwire akaakira omushaija akanyami. Disiturikita ya Ntungamo n'emwe aha madistrikt againe abahingi b'omwani baingi kandi nk'oku sizoni egi eri ey'okusharuura omwani, obushuuma nibweyongyera niho abaturage barikushabira ab'ebyokwerinda okubahwera kugwanisa obushuuma obu. Abashuuma b'omwani omu barimu. Nyowe kenyine omwani ogwangye bakagwiba, nagyezaho n'okubakwata nabakwata. Kwonka ku naabyorekire, tinaagira nta? Tinaagira obwishoborozi bw'okunyamba ahaiguru? Kwonka omwana ogwangye bakagushoroma baagutwara, n'oburi hati nimundeeba ahi ndi, tinyine ku nyemereire, omwana ogwangye gwena bakagushoroma baagutwara. Nitwe twanikiraho obuyambi okutuyamba ahabw'okuba twine eky'okukora, nimuturanzya ngu. Twine ku twemereire ka. Turikugambaho na rdc wa Ntungamo aha nshonga ezi, omukyara Miriam Mugisha Kagaiga araganiise okukora okucondooza kw'amaani kandi yashaba n'abantu okutaho obuzoora amaisho bakagwanisa obushuma obu. Niinyenda kuhamisiriza aba Ntungamo nti hati nimureeba ngu egi ni sizoni ey'okusharuura omwani. Kwonka nimbashaba nti muzimazima omwani nimwe muzikoresa ekyo oriteho yanyu nk'abantu. Ekyo kikureetere kugira ngu waaheza kusharuura omwani gwawe otungemu ki? Esente zaawe kandi otegyereeze ki? Na sizoni. Kwonka niinyenda kugambira abo nti iwe gyenda oyibe omwani ogwo twaheza kukukwata tuti omuri itaano noija kugyenda tukutware ozeyo nitwija kukwihayo omwani owaasiga ogu waahinga. orikwija kugaruka kugushoroma. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.